די אורחות פרשת מקץ אין די תורה פארציילט אונז אז פרעה האט געהאט די דאפלטע חלום און קיינער פון זיינע חכמים האבן נישט געקענט פוסק חלום זיין ביז מען האט געברענגט יוסף און יוסף האט אים פוסק חלום געווען און יוסף האט אים געגעבן א עצה היות עס קומט הונגער יארן זאל מען אוועק לייגן פון די זעט יארן צו די הונגער יארן און פרעה האט געזאגט wow קוק עס אן ס'איז אזא חכם אויב אזוי איך מאך דעם פאר משנה למלך לכאורה מאכט עס נישט קיין סענס. פרעה האט יעצט געטראפן יוסף, נישט קיין אהנונג ווער דער יוסף איז, ער טרעפט אים יעצט און ער זעט אז דער מענטש איז א גרויסער חכם און ער פארשטייט אן עסק און לכאורה איז ער געווען דער גרעסטער חכם אין מצרים, ס'איז אלעס פיין און וואויל, סאו מאך אים פאר א שר, מאך אים פאר א מיניסטער. זאל ער זיין ממונה צו לאמיר זאגן אויף די טעקסעס אדער אוועקצולייגן אויף פון די זעט יארן אויף די הונגער יארן וואס מאכסטו אים אויף משנה למלך ווען האסטו געהערט פון אזעלכע איינער טרעפט איינעם און ס'געפעלט אים און שוין ער מאכט אים פאר משנה למלך און ס'איז נישט נאר דאס אז פרעה האט געזען ער איז אזא חכם האט פרעה געדארפט מורא האבן טאמער גיי איך אים מאכן פאר משנה למלך דאס טייטש אז ער איז מ'זאגט סעקאנד אין קאמענד איז ער דאך אזא חכם, אפשר מארגן וועט ער טרעפן א טריק און וועט אים איבערווארפן, און ער וועט ווערן מלך אין מצרים. סאו וואס האט פרעה אזוי געשפרינגען און שוין געמאכט פאר משה'ן למלך? תירוץ איז, ווייל עס שטייט לב מלכים וסרים ביד השם. און דאס קען מען זען פון דא. ווייל ס'מאכט טאקע נישט קיין סענס. פרעה האט אים נישט געדארפט מאכן פאר משנה למלך. ס'נישט געווען קיין שום סיבה אין די וועלט אז יוסף האט געדארפט ווערן משנה למלך, חוץ די פאקט אז דער באשעפער האט אזוי געוואלט. דער באשעפער איז געגאנגען און האט פארדרייט פרעה די קאפ, און פרעה האט אים געמאכט משנה למלך. ווייל מ'האט מן השמים געזאגט אז יוסף גייט ווערן משנה למלך אין מצרים. איז מילא זיי געווארען משנה למלך. עס האט גארנישט איינגעלייגט צו ס'מאכט יא סענס צו ס'מאכט נישט סענס, צו פרעה האט עס דורך געטראכט, צו פרעה איז געווען קלוג, צו ער איז נישט געווען קלוג, קען זיין פרעה איז געווען זייער א קלוגע מענטש, קען זיין ער איז געווען א טיפש, איט מעיקס נאו דיפרענס, באשעפער האט געוואלט אז יוסף זאל ווערן משנה למלך, האט באשעפער פארדרייט פרעה די קאפ, און ער האט געמאכט פרעה אוועקשטעלן יוסף המשנה למלך. וואס אונז קענען זען פון דא? אז אלעס וואס ס'געשעהט צו א מענטש איז באשערט. מענטשן מיינען ער איז דער, ער איז געווארן עושר, ער האט געבויט, ער האט געטון, ער האט געמאכט, ער איז אויפגעקומען. און מען מיינט כאילו איך ווייס, ס'איז כוחם ועוצם בידי, כוחם ועוצם בידו, ער האט אזוי געטון, מילא וועגן דעם איז דאס אלעס געשען, וועגן דעם איז ער אזוי גרויס, צו דעי פאלאטישן, ער האט געוואנען די עלעקשאנס וועגן דעם, וועגן יענץ, און מען פארגעסט אינגאנצן, ניין, באשעפער האט געוואלט ער זאל ווערן עושר, איז ער געווארן עושר, און באשעפער האט געוואלט דעי פאלאטישן זאל געווינען, האט ער געוואנען די עלעקשאנס, באשעפער פירט די וועלט, און אלעס וואס געשעהט קומט פון באשעפער. און באשעפער האט געוואלט אז יאסל זאל ווערן משנה למלך, איז ער געווארן משנה למלך. און באשעפער וויל א מענטש זאל מארגן ווערן א עושר, וועט באשעפער גיין און טון זאכן וואס מאכט נישט קיין סענס און דער מענטש גייט ווערן א עושר. ווייל באשעפער פירט די וועלט. און פון איין רגע אויפן צווייטן קוק וואס איז געשען צו יוסף, דא איז ער געווען אין תפיסה, און דא איז ער געווארן משנה למלך, די זעלבע זאך קען געשען צו א מענטש, א מענטש קען זיין אינגאנצן אין די ערד, און איין מינוט אויפן צווייטן בומס ער טרעפט זיך איז ער איז משה גרויס, צו וואטעווער ס'זאל זיין, ער ווערט א גרויסער מענטש, און דאס די תורה קומט אונז דא צו ווייזן, זאכן וואס געשעט אויפן וועלט האט גארנישט מיט קיין שכל, ס'האט גארנישט וויאזוי מען מיינט, ס'איז נישט כח ועוצם ידי, אלעס איז ביד השם. האטס א גוטן טאג.